Arsi thawnthu pariatna chawngmawi leh hrang chhuahna ka leng haw mu tura ka inpeih diam tawh chu zun ram thiarin ka va chhuak leh a. Thla chu eng lo mah se khua a thiangin arsi sang tam tak chuai ni nei lo te chuan an vanglai hun chauh lo chu hun dang hman tur hre lovin an lenna khawvelah khian tual an chai mek hlawm a. Chung arsi chhiar sen loh zingah chuan kawl bula leh am chep tawh arsi hming thang chawngmawi leh hrangchhuana chuan ka mit a la fal ta nalh mai a. Chu arsi pahnih chuan ka mit mai pawh ni lovin ka rilru chen chuan a khalh dingin kan inkar hmel chhiar sen loh chu mit khap kar lovah min ban tlang tir ta nghal a. Hrangchhuana kiangah chuan han thuin an chanchin kumkhua a hriat ka lo chak em em thin chu. In hmelhriatna la awm mah suh sela ka han zawt ta chawt a. Hrangchhuahna chuan a tun hma hun retheih thlak tak leh hreawm tak tak te chu tu khawkha sawipui tur a lo neih loh vang nge ni a, a titi duh zawng ve hrim hrim pawh ka hre lo. A bul atang chuan a chin chhuakin Chawngmawi nena an chanchin chu min hrilh ta dap a. Chhuahna chuan khu leh chena keinia kar chanchin hre duh a lo kal chu ka han hrilh vek ang che a ti sauh sauh a. Ka haw lehna tur kawng chu hlain a tuka ka hna thawh tur pawh dawn chang ta lo chuan Kawl kil leh thenkhat tana vanlei zawl ni mekah khian zan khaw rei hnuah ka han kawm leh tlai khaw hnu ta a. Chhuahna chuan, I e Kima, in tan chuan hma khawsang thil mai kan ni tawhin mumang leh Zeldin thubawl pawh kan tluk tawh kher lo vang a. Mahse, mahni tawkah kan hun lai chuan tuar thiam har takte leh nawm pawh nuam ve ang reng takte pawh a nih ve nual avangin sawi tur ka ngah teh asin. Mahse, hun ngaih i intih loh em avangin a tlangpui ka han sawi puat puat ange. Tin ka thih hnua kan hmelma tena min nghaisak dan zawng zawng pawh hetia Mawi nena thlarau khawvel lama kan intawn leh hnua min hrilh a ni a. Tin Mawi an tih dan te pawh chu ama sawi leh kei thlarau mai ka nih tawh hnua ka lo hriat ve dan te chen chuan i hre duh phawt ang a, a ti a. Kei chuan hre duh tehlul mai e a. Hun rei tur ngaihtuah hauh lo leh ka mitmei veng hauh lovin sawi ang che ka ti a, a sawi ta a. Ka nu leh ka pa dam lai chuan khawkhat a awm thei pawl kan ni ve a. Mawi te pawh hi keimahni ang bawk a Lal upa leh a kuma khua a mual kil. Lal mi tha tak tak an ni a. Chutia khawkhat a cheng ho thin kan nih a hnu hmanah. Lal upa fa ve ve leh inthenawm hnai te ngang chu kan nih avangin kan tet te lai atangin inkawm chho kan ni bawk nen. Mahse nula tlangval kan hriat thlengin inngaihzawnna lam hawiin kan inkawm ngai lo va. Amairawh chu Tet te atanga lo inkawp ta na nana chu kan innelna leh inngainatna chu a lian hle thung a niang tih amah ka chhan chhuah atang chuan ka hre chauh a ni. Ani pawh nula a lo ni ve ta a, keipawh tlangval ka lo ni ta bawk a, nikhat chu amah chauhin a feh a, Leipui lam hnai te a chawhma chan ve pawh tling lova lo haw leh mai tura an hnah la a kal hi a ni a. Tin chutih lai chuan ral an hnaih lem loh avangin amah chauh a kal pawh a ni nghe nghe a. Chutia amah maia kal ngang chu a nih avangin nge ni? Chumi ni kher kher chuan sawi theih si loh hian a thla a phang rilru viau reng a ni awm e. Mahse, engmah hmuh leh tawn hran pawh nei lovin, an leipuia an hnah ilo a la haw lam chuan putar pakhat Thangbila pachawr che tak khawi lo ni haw hi a um phak a. Chu nen chuan an kal ta a. Mawi chu a hmasa a. Kawi khat pawh an kal dun mumal hman lo ang a. Kawng chhak lam atang chuan keipui sum ruk zet tur chuan mawi chu a rawn zuan ta thut mai a. Kawng thlangah chuan a hnuk thla ta nghal a. A kalpui pa Thangbilal ah chuan a hlau em em mai a. A theih tawp a chakin a lo tlan haw a. Mahse pachhia tha tangang a nih avangin in a lo thleng pawh a hah lutuk a thaw hlum lo chauh hi a ni reng a. Tin chumi ni chuan inah ka awm a, ram mut an sawi hnaih deuh takin tih thu ah Chawhnu lama zen den kan tum avangin chawhma lam chuan ka silai ka chei vel e ka ti a, inah ka awm a. Chutia ka awm melh melh lai chuan chu thu chu min rawn hrilh ve ta thut mai a. Mipa ai pawha ka thian tha zawk leh ka kawm ngeih ber. Sapui kuta a han boral ta mai chu ka ngaithiam lo hle a ni ang. Ka silai leh a mu chu ka chuh rap a. Insiam leh hran chuang lovin a sehna hmun lam pan chuan ka liam ta nghal a. A sehna hmun ka zu thleng chu saseh hmun lo ang maiin thibua leh ih engmah a lo awm hauh lo mai a. Kawng thlang lamah erawh chuan a hnuh thlakna tih hriat reng hian Chhangbawn hi a pe thla hun thung a. Tichuan fimkhur takin ka chhui thla ta a. Thui pawh ka kal hman lo. Nau rual lo fing awm vel a hla. Kawng thlang dihmun chang zawlah chuan Mawi chu zawhte in sa zu a man a. Sehlum duh si lova a khal vel ang mai hian sakei chuan a lo khal vel a. A han beng pirh a, a han vawrh a, a chang leh ngaihsak tawh lova kalsan tum ni awm tak te hian a han hnuchhawn a, chhuat dung chen dawn dawn a han kalsan leh ngut ngut thin a, chutia a chhaih vel lai ka han hmu zet chu ka thin chu thirling a deh ang hian a sa zawk mai a, mawi lah chu a thi nge a dam pawh hriat rual lovin la zam ang mai hian a var pap mai a, a han theh vir zawng tak ngial pawh chuan che eih lai pawh awm lovin a zawi hian a zawi hniang mai a. Tichuan le ka ve thla ta thauh thauh mai a, a han chhaih vel lai tak chu kah chilh ka chak hle a, mahse Mawi chu ka ral tel palh ang tih ka hlauhthawn si avangin a han kalsan der hun chu ka chang ta a, kah hi ka chak tawh khawp mai a, ka tin ran mai a, ka silai chu ka hmet zak zak reng bawk a, nakinah chuan a han kalsan der leh ta ngei a, a sir zawng titih Luanghung hring phen atang hian ka tin kal zat zat mai a, nakinah chuan ka thut hmun siam rem chuan luang rawp ka han rap tiak bak mai a, sakei kal lai chu a ding chat mai a, dik lutuk tak mai hian ka channa luanghung lam ngei mai chu a rawn hawi vat mai a, a rawn hawi rual chiah mai chuan a chal pang thua mah mupuiin ka han verh khu ve lawih mai bawk a, sakei chu a huk kulh a, zuanna lam tur ngaihtuah lo tih hriat takin a han per luah mai a. Thawm chu a reh nghal ta vang vang a, hmanhmawh takin ka silai chu ka han thun leh sawk sawk a, sakei zuanna lam chu fimkhur takin ka pan ta a, hnah hrat hmun titi ah hian a lo tlu tlaw zuah mai a, tichuan a irah ka han kap leh a, mahse che tur a awm tawh lo, a thi fel tih ka hriat chian ve leh mawi lam chu ka pan thuai a, ka han pawm a, a khawi lai ah mah chuan a lo pem lo va, A taksa chu a duk vel cher chur ringawt a, a mar ka han bik a, a lo la phu tha viau a, a lungphu pawh a lo la danglam lo. Mahse engmah a hre lova ka han ko sek sek a, engmah a hriat chuan loh avangin ka mut that tir a. Mipa leh lawi chal chu inrin ang thei a awm love tiin ka silai chu ka han thun leh sawk sawk a. Silai vuan ran chung chuan ka mal chung chu ka lu kham tir a, thian dangte an lo thleng zui ve ta a, Chutia thian dangte lo thlen hma si, ka silai han thun zo chiah. Mawi lu ka chawi kan lai taka a hmel ka han en atang chiah chuan Nidanga te a inchei leh hlim lai hmel lo hmu fo tawh mah ila, chunga a hmel ka lo hmuh thin hun lai ai chuan minung leh mithikara a awm lai hmel en hrehawm lai ber hun chu Ka tan chuan hmangaihna kawngkhar rawn ki khawngtu leh a tana ka nunna ngei pawh ka ngaihnepna lungphum rem hmasak ber hun a ni ta tlat mai. Ka han en thin a, mihring lo tling lovin a thawk hnuhnun ber pawh lo ni dawn ta mah se la, ka hmangaih tak tak hma hun mualiam tawh zawng zawng te nen khan ka hmangaihna puan chuan a tuam chhuak vek zo tho ang. Tichuan in lamah kan hawpui ta a. Theih tawpin tuilum nen an han buatsaih hnuah zawng nikhua a rawn hre ve leh ta a. A tlangpuiin ka han sawi thuak thuak anga sakei chu ka pa in a ai a. Ka pa sakei ai atanga ni sawmhnih vel hnuah chuan mawi thla chu a pu in Sechalin a hual a. Ani nen hian ral Muangleiah kan cheng ho rei lo hle mai. Chu a chhapah in tunlai inkawm anga nula leh tlangval tla za mai mai leh intawl len huai huai thin te kan ni ve si lo. Chutia a puiin a thla a hual tum erawh chuan kan hlim ve deuh a, a puan hmawr ka dek thei a. Chumi tum tih loh phei chu hlim taka inkawm hun kan nei dun ta reng reng lo a ni. A thla hual nasa ei tur chuan vawi thum min ko va. Mahse ka awmna ka sawn zel chung pawha min zawn chhuah tal zel avangin pumpelhna zawngin a tlai tlaiin ram vak tura chhuah ka tum a. Kan sum hun ka thleng chiah chu mawi a lo lut ve leh ta a. I lo kal tur a ni ang. I lo kal duh loh chuan i ram vahna ah ka kal ve ang a ti sap a. Kal luih ka tum a. Ani chuan ka silai ngul ah a vuan chat a. Ka koki atang chuan a phih thlah a. A kaw hmawr chu a duh lah chuk tuah ran chung hian, I duh leh hmet nghal rawh. Ka nunna chhanhim tu kut ah chuan ka nunna a awm a lawm. Ka nunna chu a kut ah ka kawl tir tawh si tih pah hian, Hmelngui no ngaihawm tak si. mit sir en bawih hnap chung hian zalo takin a nui seh a, chuta tang chuan ka rilru a zawhna zawng zawng chu a rawn chhang zo ta vek a ni. Ka duh ang takin a chhang tih ka hriatin ka thla a muang ta a, keipawh chuan ruai chheh tur chuan ka zui ve ta a. Tet te atanga lo inkawm chho zel mah ni ila, kan hawi her leh mitmeiah engmah lanna a awm bawk si loh avangin eng rilru nge kan put tuman an hre lo. Tin, in tunlai khawvel te ang hian keini nula tlangval lai hun chu a ni ve lova. Nula te hi an rinawm em em a. Khatia mawiin kan sum hmuna khatiang thu a sawi te pawh kha thil mak a ni a. Atana ka nunna ngei pawh ngainep khawp hial a lo hmangaihtu ni suh ila chuan ka tan chuan nula hmuh sit awm tak a ni ngei ang. Mahse, kei tan zawng min hmangaihna a tih lan tam zawh poh leh chapona te, hmeichhia ka hmuh sitna te chu rinawmna ina thungrul tam telh telh thung a ni. Tin, chutia hlimna hun kan hmuh lohna chhan chu khaw dang vanga hun hmu lo phei chu kan ni lo va, ral an hnai ta reng mai a, ralpui leh rawl rala ram mut a ngaih tak reng avang leh ral veng reng renga kan hmanhlelh tak avangin hun kan nei ta lo a ni ber mai. Chutia ral kan neih tak chhenna chhan chu kan khuate hlawhhlam zuara kal hlun chheva leh pahira a zin vak, Liantuala khuaten an lo that a, chu chuan kan Lalpa thina ti ur em em mai a. Keinin lian tuala khua chu kan va run a, kan run tur an lo hre lawk chu lo niin zahau ho an lo pun a, khua kan luh chhuah thei ta lo va. Mahse chumi hnu chuan rawlralin ka thiante pahnih nen kan thawk leh a. Chumi tuma kan kal chuan van neih thlak takin an lal lian tuala fanu Ngurchhingi leh a thiannu Saidawli tuikang nghak lai chu kan man hlauh mai a. A vengtu tlangval pahnih chu kan kap hlum ve ve a, an lu leh an silai chu kan hawn a. Chumi tuma ngur chhingi ka man chu sah ka han tum a, ani chuan, Min nun rawh, min nun rawh, ka pa in min tlanna khawp sum zawng a nei e, a ti a. Kei chuan, Tunge i pa? tiin kan zawt a. A nal fanu a ni tih ka hriat chuan ka nun ta a. An thian dun chuan kan hawn ta a. Saidawli chu kan hnenah a awm a. Ngur chhingi erawh chu lal fanu a nih avangin lal inah a awm a. Nikhua a lo rei chinah phei chuan kan inkawm ngeih ta hle a. Tin chutia a hminga tlangval chhuan vawr anga ka hming a lo lan tak zeuh zeuh avang chuan. Khawthen awmte pawh chuan ka hming chu an lo ral hriat ve ta fu a. Pasal tha len chuan ka han leng ve thla ta ngawt a. Tin khatia chawngmawii ka chhanhim atang khan a pa pawhin innei mai turin min duh rilru hle a. Mahse nula nu leh pa atanga chutiang tih rik chu tunlai a ngal a nih loh em avangin an ngawi mai mai a. Ka han len luh ve zawk chang erawh hi chuan min dip lo hle thin. Tin hun kan neih lo reng reng a. Ralpui phiar buaia kan buai reng avangin inneih pawh lo tum ta ila a ngaihna a vang hle a. Chu a chhapah Lalpui ka sawi ta hlauh si nen kan khawsak a buai zo ta. Lalpui ka sawi dan chu kan Lalpa chuan zau a dawh a. Thingfar zanin Lal inah nula leh tlangval kan tlaivara Kan lal nula chu Sai Rumi a ni a, Rumi chuan min lo sai sik ru a ni nge pawh ka hre lo. A mitmei ringawt chu han lawm hran pahna awm chi ni lo mah se, a huat thla la lo tih chu ka hriat sa a ni a. Thing far zan chuan ral vengin zanlai pelh tawh lam hian ka kal dawn a. Ka chhuah hma lawk chuan mawi te kha an chhuak a, kei ka chhuak ve chu kan lal fanu Rumi kha eng laiin nge a lo chhuah hman ka hre lo. Sum hun thimah chuan min lo ban zauh a, Kei chuan mawi ngei kha a nih ringin a ban chu ka lo vuan a, ka han pawm chawt mai a. Rumila chuan a lo hnial lo nge ni? A tal bik a zeng chu a ni hlei lo va. Chutia kan inpawm lai tak chuan Lalnu chu a lo chhuak thut mai a, min rawn phawk chiang ta hle mai a. Mahse engtin mah kan awm lo tih chu a hre tho chuan ka hria. Kei lah chu eng han sawi ngam hek lo i, ka kal chhuak ta vang vang mai a. Chuta tang chuan Lal chhungkaw min en dan chu ka ngaihbel vang nge dang ta deuh tlat hian ka hria a, ka sualna chu an hmu hran pa hauh lo na a, mahni lo mah a ka inthiam loh rilruk na ka laiin Sai Rumi tawngvai chuan min lo chham chhuak leh ta bawk si nen. Chutih hun lai te a Lal an Lal a, mi chhia leh hnam chawm chunga an thik thu a chhiat teh lul vei nen chuan mual pho na tur awm si lo vah kan mual pho zo ta a, a tukhaw kha hretu dang chu awm mah suh se. Kan lal chhungkua nena kan inkar thu ruk chuan ka rilru a ti nuam lo deuh ta reng a. Kan chhungkua leh kei a ngei pawh chu an mi chhuan vawr leh an phaw sial ber lo ni ve hming puma ila. An induh tawkna chuan an khawdai ngul anga min ngaihna pawh chu eng emaw chenah min ngaihsan loh phah mai ni lovin min huat phah ang tih ka ring rilru ta deuh tlat mai a. Eng emaw chhuan lam tur chhe te pawh awm se min ram em loh pawhin min hnawt chhuak nghal ang tih ka rin phah ta a. Reilo teah chuan ka rin ang ngeiin ka chungah chuan a lo thleng ta a ni. Chu chu ka pa hum sual dai chu a ni. Chu chu ka pa chuan sathang a kam a. A awk chu kan lal bawi thlova chuan a lo ru a. Ka pa chuan a ru lai chu a phawk hlauh mai a. Mahse thlova hlau thawng tih ngaihna hre si lo. Mia rilru lianpui si nen chuan ka pa chu ram lakah chuan an inhau ta deuh a. Thlova thinrim chuan sawi set set lo chuan ka pa chu a nak nemah a vaw ta chawrh mai a. Ani ka pa lah chu mi rilru lian ve bawk tih takah a thlukah rukhawnna talh tumin a han khawng let ve tawp mai bawk a. Tichuan thlova chu a ang chawp chawp a, a thi chu a ni ta mai a. Ka pa chu a lo haw vang vang a, ka hnenah a sawi hmasa ber a, tichuan rem kan ruat ta a. Ka pa hnenah chuan, Ka pa, heti hian rem ka han ruat teh ang. Ka sawi tawh angin lal chhungte hian eng emaw chhuan lam tur hleka awm phawt chuan min that duh hial dawn emaw a ni a. Chuvangin hetia ila sawi puan hma hian kan chhungin khua a thim ve leh pem mai ila. Amaherawh chu, kan chhuah hmain thil awm dan zawng zawng chu a ruk tein Chawngmawi pa hrilh vek la. Tin, chutia kan lalte nen bera kan inhmel mak dawn rau rau si chuan kan hmelmahni thinte khua lian tuala khuaah ngei kan pem tur a ni, tiin ka rawt ta a. Ka rawt angin ka pa chuan a hrilh ta vek a. Chumi hma chuan Saidawli leh Ngurchingi ka Salman tlan chhuah mai tur te chu ka ko fal dun a. Kan chhungkaw chanchin ka hrilh vek hnu chuan keini chhung pawh hei thah mai bakin kan awm a. Tunah hian in siam sawk sawk ula in khaw lamah ka hruai ru ang cheu a. I pa te nena kan in hmel makna zawng zawng chu in sawi rem vek anga. Kei in daiah ka lo nghak ang cheu a. I pa lungawi theih phawt chuan, In khaw hmel mah kan Lalpa do turin kan tangtlang dawn nia a ti, ti ula. Tin daiah chuan min rawn hrilh leh dawn nia ka ti a. An ni thian dun lah chuan chak sakhaia an lo neih bawk a. Ka ho chuan kan kal ru ta a. Ka pa te erawh chu zana chhuah tumin an insiam ru ta sauh sauh bawk a. Keini chu kan kal ta vang vang a. Ngurchhingi te khaw dai chu ngut reh zen zawnah kan thleng a. A tukhaw varah chuan khua chu an han lut ta a. A pa hnenah chuan min duhsak takin an sawi ta ngei a ni ang, min rawn hrilh leh vang vang a. Tichuan khua ka han lut ve a. Ka pa te hmuak turin Ngurchhingi pa chuan tlangval thenkhat silai kengin min zui tir ta a. A dik takin he khua hian an mihu phurh ber ka ni bawk a. Chutia an lam tang tura ka han awm ta chu min hmusit viau turah ka lo ngai a. A lo ni hauh lo mai a, min lo lawm der phian mai a. Tichuan ka pa te pawh kan hmuak thleng ta thuai a, kan hmelma lam ni thin kha an lam tang ka ni ta. Chuvang chuan ka tih tur chu ka hmangaih ber te khaw run a ni ta tlat mai le. Tin kan Lalhlui te khan eng pawh ni se min haw nghal in kan inhmel mak tawh dawn tih chu an hre ve nghal mai bawk a. Tichuan Ralphiar chu a tu lam lam tan pawh a hau tak tawn ta tial tial mai a. Mawite khua nen chuan lo inhmel mak ta mah ila. Mawi ka hmangaihna chu chhete pawhin a la danglam chuang lo va, danglam a hnekin ka hmangaihna chu a zual tial tial zawk em ni tih turin ka lunglenna pawh a sosang ta zawk mah mai a. Nikhat chu ka khua a har em em mai a, ka mitthla ah chuan kan naupan laia mawi nena kan inkawm dan zawng zawng te leh keipuika chhunga ta ka chhan chhuah lai te, A pu in a thla a hual tum a, chaw ei a min rawn sawm a, kan sum hmun a a hmel duhawm dan theihnghilh phal rual loh te nen lam chuan a lo lang uar uar mai a, tichuan ka tuar zo ta ngang lo va, mawi hmuh theih dan ngaihtuah chuan silai nen an khawlam chu ka pan ta chawih mai a, an khawdai ka va thleng chu raldai an lo hung ngun hle mai a, a ram lei lung te lah chu ka hriat loh pakhat mah awm hek lo, ka pian leh murna tlang ang a ni a, ka lung a ti leng hle mai a. Ralven buk ni se, chhun zan zawm amah ni hmangaih ber te ven him tum a, a thim a var thlu lova kan lo men tlaivarna. Ral khata ar khuang ri ka han hriat te chu kan kawmthlang te ar khuang te pawh a la dang chuang lo. Ania thla a ral hma in hmel ma ka lo ni ta a, a that thei a piang thah tur lo ni tawh mah ila, a tu te mah chu ka la haw chuang a zeng a ni si lo. Aw! Khawchhungah khian a thlum a alkali a pui te. Chhiah ni that ni a ka then rual zawng zawng te kha in thla hlel leh hmel ma hlau ngawih ngawih in an la awm kim tak ṭhim ṭhim a aw. Kei hi an hmel ma an ni erawh chu ka lei na te ti ril ru vawng vawng chung chuan. Kan khawhlui ni tla tur chhun en sut chu ka thlir bang thei lo. Khua a lo thim dawn ta a, Ralven buk hnuai pawn lamah chuan ka biru ta a. Ralveng tlangval pahnih Thlahaya leh Lalkawla chu an lo kal ta a. an titi dun ta sar sar a, kei chuan ka lo ngaithla ru kar mai a. Thlahaia chuan, Tunlai chu ral hi an hla leh ta deuh nge maw, an reh ta deuh ka ti. Hrangchhuana te hi Liantuala khuaah an pem lo nge maw, an chanchin lah kan hre ta hek lo, a han ti a. Lalkawla chuan, Pem se pem suh se, ka haw reng reng. Kan Lalnu la ka khawih e, tih a ti mawh hek lo a. A pa la intual a that thawm nen. Ngurchhingi leh Saidawli lah an tlan bopui nge an that? A sual dan reng kha ka haw hrim hrim mai. Ka hmuh phawt chuan ka hmuh hun hun chu ka thah hun a ni mai a ti nghauh nghauh a. Thlahaia chuan, Chuti a lo ni maw? Ka lo hre ve mang law. An pem ruk danah erawh hi chuan an sual a ni ang tih ka ring teh meuh a. Chuti em em a nih pawh ka lo hre hleinem a ti a. Lalkawla chuan, A va mak ve maw le? a hre lo pawh a nawm tawh hleinem taka vaihlo beng tur ka pai lo i tia a ni lawm ni zan rei hma hian va la leh vat tawh keimah in ka lo veng ange ka hlau lo e mai hrang chhuahna te mai mai chu lo kalsawm sarih ang hmiang kan mual lam dawn tihna a ni mai alawm a ti tun tun a tichuan thlahhaia chu a kal ta a kei chuan ka thawm ka dim theih tawp a a luhna khan remchang lai te hre vek hek i. Raldaiah chuan ka lut ta ṭhem ṭhem a. Lalkawla chu a hnung lam aṭang chuan a nghawngah ka han rek thu tawp mai a. Ka chempui chuan a lu ka tan a, ka ak ṭha ta a. A ralven ai chu ka veng ta ran mai a. Nakinah chuan Thlahaia chu a lo let leh ta a. Khua a thim em avangin engmah hre lo chuan mi rawn fin ve mai a. Kei chuan nel takin ka lo be nghal sawt sawt a. A mizia ka hriat chian em avangin chhawr dan awmin ka ring ta tlat mai a. Tichuan ka chanchin zawng zawng chu ka hrilh vek a. Tin, thlaha hi chu midang tak pawh a ni lo reng reng a. Nu te in unau kan ni a, a hrethiam hle a. Tin, a mi hlauh zawng ber ngang ka nih avang leh tun hma atanga ka duh duh a ka lo kaih hruai thin ber ngang a nih avangin kawng hnihin chhawr ka tum ber a. Kawng khat chu Chawngmawi nena kan inkar puar aka tan a ni a. Tin, chu lovah min hawtu ber ber te hre thei zel tur leh ralvengtu tute nge min hrilh hre zel tu tur atan chhawr ka tum ta a. Tin, a duh theih nan a chungah tuman kut kan thlak lovang tih ka tiam nghal bawk a ni. Thu ka han sawi tak tak chuan a awih thei viau in ka hre ta a. Tichuan, Chawngmawi te inah ka tir ta phawt a. A lo thlen leh chuan ka tum angin thil a kal dawn tih ka hriat in ka hlim rilru ta hle a. Mahse, chumi zan chuan Mawite in chu ka tlawh hman ta lo va. Daipukah khawsak rukna ka ngaihtuah ta a, Mawite chhung leh Thlahaia chuan chu hmin sain min chawm ru ta a ni. Tin, chumi zana Lalkawla ka thah avang chuan Ralven pawh chu an ngawr ru ta sauh sauh mai a. A dik takin inrunralah chuan min cho loh em avangin mahni khua ve nhim mai loh chu tih theih dang neiin an inhre lo a ni ang. Tumah an ram mu ngai lo. Chutia dai pawna ka rawl tak tlat avang chuan an khawchhung chanchin pawh Thlahai leh Mawite zarah ka hre thei zel a. A zan hnih zan chuan Mawite inah ka leng ta a. Titi tur chu tam hle mahse ka tan a ral tit em avang chuan eng han sawi vak tur chu ka hre lo hle mai. Tin, Thlahaia khan ka him theihna tur min ngaihtuah pui tak zet tih ka hriat bawk avangin chuti kau chuan ka hlauthawng lem lo. Chumi zan chuan khawvar lamah khua atangin ka chhuak a. Ral veng an tha tawk hle tih ka hriat avangin Lalpi tar veng kan tih thin mual lamah ka hel a. Chumi tum chuan tlangval pakhat nupui nei thar khawvar lama zawl buk a lawi tur ka hmu fuh a. Ka that a, a lu ka la a, ka chhuak ta vang vang a. Chutia an pawi dang ka khawih leh tak avang chuan Thlahaia leh Mawi te chu an fimkhur tawk thiam lo emaw, an rinawm zawh lo emaw chu ka hlau hle a. Mahse an lo rinawm hle tih chu tun hnu hian a ni ka hriat leh tak chu ni. lam tang nei tha a ka inhriat tak deuh avangin ka huai ta telh telh mai a dai atang chuan mawi te inah ka leng zan tin tih theih a ni ta mai a eng emaw thawm a awm deuh hi chuan banglai chhunga papui chhungah min thuk ru thin a banglai chhung atang chuan an titi ka lo ngaithla kiau a ka tan pawh a tangkai hle thin a ni chuti reng reng a min buaipui avang chuan an chhungkaw chungah hian ka lawm tak meuh meuh a ni. Chutia lubung ringawt te kawtther a mi ruang an chhar tak zauh zauh avang chuan an ngaih a tha thei ta lo va. Ral veng lah a zana telin an indah uluk telh telh bawk si a. Tu emaw hmel mah khaw chhung a lo lut thin awm niin an ring ta a. Mi man chhuah dan tur uluk takin an rel ta a. Lal inah chuan an pasal tha te leh lal upa min deuh deuh te nen chuan hetiang hian ro an rel ta a. Kan khaw chhungah hian ral lo lut an awm loh chuan hetin kan thi fo hauh lo vang. Tin, an lo luh leh luh loh kan fiah ang a. An lo luh si loh chuan khawtuala tu emaw ral lama tang ruh an awm a ni phawt ang. Chuvangin dai velah leh kawt chhuah peng tinah vut kan phul ang a. Niak loh lut a awm phawt chuan ral an lo kal thin tih kan hre mai ang, an ti a. Chumi thu an rel zawh chuan Mawipa chuan an rel dan zawng zawng chu min rawn hrilh leh ta vek a, tichuan kal dan chu ka ngaihtuah ta a ni. Ka lut lam chu hnung tawlhin ka kal thin a. Ka chhuak lam pawh hnung tawlh bawka ka kal thin avangin khawchhung an han dap pawhin min man thei ta hauh lo mai a. Kei lah chuan milu la lova hawn chu ka tum chai lo bawk a. Tin chutianga rawn ti ngam tur leh ti theiawm an han chhutin kei lo chu tumah rin an nei lo tih pawh ka hre ta a. A fimkhur thei ang bera che ta tul dawn tih pawh ka hre ta a. Tin ka mithah te kha thlahaiete rimnam lam leh mawite laina lam tumah an tel ve ngai loh avangin Chutiang thleng thlenga chhut thiam an lo awm ta zel si nen, anni chhung hnih tan pawh chuan a nuam lo tan thei mai dawn ang tih ka ngaihtuah ta a. Mawi tan ber zawka ka hlauhthawn avang chuan inneih mai thain ka hre bawk a. Mahse an ral te kan nih miau si avangin tih dan pangai anga palai han intir chi la a ni tawp mai si lova. Tichuan kawng zawng turin Mawi chu ka chenna pukah ka hruai ta chawt a. Ka puka ka hruai ni chuan thlahaia tih chauh lo chuan midang tumân an hre lo. Thlahaia erawh chu tlangbum nan a rawn hruaitu atan leh rala hnaih avanga ral venga kan duh fawm bawk vang a ni. Mawi nen chuan kan mang hi a ang dun em em mai a, kan khawvel hman dun chu kan tawng khawp lo em em a. Mite zawng tual khatah leng za in kutni vangthla leh se chhun khuang chawini ah te duh ber te nen lam an thai a, zan khua var tlanga chhun pawh tum tawi za in an khawsa a. Keini pahnih erawh chu inthahna thisen chuan hma a hruai a, kan khaw inkara a phuba lak duhna in ro a rel si a, kan inhmangaihna chu indo in a hliah bo vek a, thihna kawngka chauh chu kan hma a kawng inhawng awm chhun a nih miau avang chuan kan inkar thu pawimawh tak pawh chu sawi tur kan hre hlei thei tawh lova, kan puk chhung hun rei lo te atan chuan nun han am leh chuan ngaihna pawh kan hre hlei thei tawh lo. Kan hma hun chu thim chhah deuhin a bawm tih hre lawk chiah rih lo mah ila, ka nunna chuan eng emaw tal a tawk ngei dawn a kan rin tlat avang chuan hlimna zing khaw fing chat chu chhum hangin a hliah hun a lo thleng ngei ang tih ringin khawvela ka vah vaihna pu ka chu hun tawi te kan hman hun chhung chauh nana na chu pialral pawh in tlukin ka ring lo hial a ni. Ka tana mi kawlh sa kawlh zingah chuan chhawkhlei par aia mawi zawkin a lo par chhuak a. Mahse, chu pangpar chhem ṭil tur chuan kei chu thlipui hmahruai chhum hang inbuan let tup tup ang mai hi ka ni a, an khuate lah chu thihna thlipui an la ni dawn tih kan hre lawk bawk si. Tichuan, kan lu chu rei lo teah an la lam mai dawn tih rin ngaihna reng hre lo ang hrimin, kan hun tawi te chu ka puk chhung khaw har takah chuan kan hmang dun a, khua a lo tlai dawn ta a, chungleng sava te pawh chuan an riah hmun lam an pan a. Ral muang taka an thlawk siau siau lai ka hmuh te chuan ka awt rum rum a. Ka awmna chu mawi nena kan khawsak dun nan chuan duhthusam tling hauh mah suh sela. Chumi tum na nana chuan khawvel leilungah hian a nuam ber hial awm e. Duhai rei lo kan inkawm hnuah. Rinai rei lo nih tak hial avangin zanria ei reh hun lai taka mawi chu hruai hawn leh ka tum ta a. Thawm dim tak leh fimkhur thei ang berin kan kal a. Ngaw chhung chu a thim rum rum tawh a. Raldai kan han thlen chuan arsi tho hmasa te chu an eng tan tawh a. Ngaw chin leh chin lovah chuan kan ding dun vang vang a. Kei chuan Mawii ka dinhmun chu heti hi a ni a. Kan tum angin thil a kal dawn leh dawn loh hi chunga Pathian chauh lo chuan hriat rual a nih loh avangin khawvela vawikhat pian manah kan hming a daih loh nan en teh khi tlak lama arsi pahnih kumkhua a inthen leh ngai tawh lovah khian kan hming chuang sela. Chhang thar chhuan tam lo piang leh pawhin kan hming leh kan inhmangaihna an rawn thar thawh leh thin na ni chuang dun ang aw. Nanga eng zawk khi ni la. Tichuan tuma thik phak si lovah khian kan hmelma te mithmuhah ngei pawh kan leng dun thin dawn nia. Tichuan kumpuia lo vei apiangin tlai tla engah vanlei zawlah kan leng dun anga. A chang leh zing ni chhuak tur lawmin varparah kan chang dun thin dawn nia ka ti a. Mawi chu a ngawi vang vang a. A eng zawk nih zawng ka phu lo, a eng lo zawk hi kei ka ni ang a, kan thaw ka tawp ve leh kan hming hi lei leh vanin an ro chun turin min hriat rengna phuahtu atan chuan kan hmelma te hi kan hmang dawn nia a ti a, kei chuan Ni e, mahse nang a eng zawkah khian i tang dawn nia ka ti a, tichuan a loh thei lohna avangin khawchhungah chuan kan lut ru leh ta a. Chumi zan zanriah ei hun lai chuan Lal leh upa thenkhat leh pasaltha ho chuan a rukin ral an lo phiar ru a. Mawipa erawh chu an rinhlelh vang nge zawng ka hre lo, an sawm lo a ni awm e. Keini lah kha dai ta mah kan ni leng ta si a. Thlahaia pawh khan engmah hriat a nei lo a ni ang, engmah min hrilh lem lo. Tin vantlang a hlau avangin min hrilh ngam bik tawh lo a ni maithei bawk. Mawite inah chuan rei awm lovin ka chhuak leh ta mai a. Chumi zan kher kher chuan zan dang aiin mi an reh leh zual a. Khawlaiah tak ngial pawh tumah vei vak de zeuh pawh awm lovin a reh hian a reh ruih mai a. Tumah ka hmuh loh avang chuan ral ven buk lam pana ral veng tu emaw thah thei an awm lawm ni tih thua ral khan tha lo lai deuh hmuna ral veng in thlah dah deuh suam tur chuan ka kal ta a. Dai ka thleng hman chiah chauh a ni. A rukin min lo chang vek mai chu niin silai a ri ta zawt zawt mai a. Ka dul chu lum pup hian ka hria a, ka tlu ta nghal a. Chu ve leh chuan pa pakhat hian min rawn bawh a. Kei chuan ka chempui chuan a koki ah ka lo sat sawk mai a. A thi chuan min bual lung puat hian ka hria a. Chu chu nikhua ka hriat tawp a ni ta. Chumi hnua min nghaisak dan chu mawiin khawvel pahnihna a kan chen dun hnu hian heti hian min hrilh a. Min rawn bawhtu ka lo sah kha chu a dam khawchhuak zo ta bik lo va. Ka sah hnuah khan min rawn kap leh a, ka thi ta a. Ka lu an tan a, puma an khai a. Ka ruang chu tikhan an hnut chhiah ta mai a. Ka lu chu a tu ka mual lam pui tur a ni ta a ni. Ka thi tih mawiin a hriat chuan awm ngaihna hlawl hi a hre lo va. Mi a han sun vak dawn leh an khua te a zah si a. Mi a sun lo thei bawk si lo. Ka thih zan zawngin chhin khat pawh chhing lovin a meng tlaivar ta a ni. A tukah chuan ka lu ai chuan an mual lam dawn ta a. Mipui chu an hlim em em a, Mawi erawh chu a lung a chhe em em thung a. Mahse la le, Vantlang zah a nat em avang leh amah Mawi pawh nula pangngai ve tak ngang a nih avang erawh chuan a insum hram hram a. Pasal tha ho chuan ka lu chu an mual lampui ta tlung tlung mai a. A khaw nawtin an thawk chhuak a. An hmelma er ber ka lu an lak tak avang chuan thlamuang em em leh dichim tak mai chuan min thlir nasa ngiang reng awm e. Ka lu chu mual laiah an khai a, pasal tha ho chuan min han hrang lam kual khung ta tlut tlut mai a. Ralu lama zawngah a la ropui ber e tih tling hial khawp chuan min tlun nasa a ni. Chutia Ralu lam an zawh chuan an lalpa chu a lo ding chhuak ta a ti hian thu a han sawi a. Hei khuate u, Kan ralchim awm ber chu kan pasal tha ten an that ta a, kan khawchhunga mi rawn luh chilh a, heti taka a chet ngamna chhan hi nu leh pa tumah an ni ang tih a rinawm lo va. Nula tu ber emaw hian he kan mihring hi an khawi ngam a nih loh chuan pu mawh tur dang a awm lo. Chuvangin khawtlang chhiatna pawh hnial lo mihring hi tun hnuah an awm leh tawh loh nan, a lo khawi ngamtu leh hum thintu chu kan zawng chhuak tur a ni. Chuvangin a ruang kha va la ula, mual laiah hian kan nula zawng zawngin kan sel a. Nula zingah lo hmel duhtu an awm a nih phawt chuan hai rual a ni lo vang. Kan hriat chhuah theih phawt chuan a lu kan tan nghal tur a ni, a ti ta mauh mai a. Mawi chuan a hu phurh em em mai a. Ka ruang chu ui thi hnuh tak mai hian khua ah chuan an hnuk lut ta hun hun mai a. Nula zawng zawng chuan mi di chim deuh mai chuan min kan ta lut lut mai a. Mawi erawh chu mi kan loh theih dan ngaihtuah a, lu nat chhuan lamin a hma deuh khan a haw ru a ni awm e. Nula ho chuan min kan zawh vek hnu chuan mawi chauhin a la kan ve lo tih chu hai hek lo. Ka ruang kan tur chuan an va hnuk chhuak lui ve ta a, mi a han kan ve ta ngei a, min kan lai zawngin a insum thei hram hram a, mahse a hmel atang chuan hai rual a ni lo. Chu bakah min kan zo a thian tih a pan chu a sum a insum hman rual loh hian lungchhiatna chuan a rawn tuam a, a tap ta phawng mai a, keimah avang chuan a mual pho zo ta. Keimah avang vekin a nunna chu a chan dawn ta a ni. Hrangchhuahna chu a han ngawi leh rih vang vang a. Sawihar a ti a nih tih chu a hmelah chuan hai rual a ni lo. A han thaw hawk a. I e, Kima, kei zawng in ring hman lovin thawk leh khatah thihna chu ka chungah a lo thleng a. Mahse Mawi chu chutiang a ni ve lo. A thiante zing atang chuan an hnuk hrang ta a. Aw, inchenna khawvel tak khaw chu aw, ka va han ten tak em! Tichuan an lalpa misual leh nunrawng, mi rethei leh mi chhiate rap bettu, thudik zawn tum lova mahni ham thatna chauh zawng thintu chuan mi dangte khawngaihna reng a nei si lo. Lal hrawt chauh tina, mi chhia leh hnam chawm kut kawih ringa zu leh sa chentu, mi piangsual chuan ka hmangaih mawi lu chu a la ta zu nia. Chutia mawi an thah hma chuan khur zawih zawih chung hian, Ka nu, ka nu, Hrangchhuahna nena kan lo intiam tawh angin a changa tlai lam ar si, a changa thlasik khawvawt em lum tur a ni lo chhuak hmuak tu zing lam var para chang leh thin ar si pahnih kum khaw a intlan san phal lo te khi kan hming chawiin Chawngmawi leh Hrangchhuahna rawn ti tawh ang che u a ti lawm lawm a. Min hmangaihna avanga kan induhna thuruk puang lova thih bopui mai ai chuan hmangaihna dik tak chu thihpui pawh a huam thin tih khawvelin an hriat theih nan khawtlang leh lal hmaah pawh zam hauh lovin kei a nunna chhanhimtu lo ni tawh chu chhanhimna leh thihna in min rul ta a ni. Tichuan a lu chu an la ta a, ka lu an khaina ah ngei chuan khaiin an hranglam hnan zui leh ta tlut tlut mai a ni. Aw! Chuti khawpa min hmangaihtu chu ka dam chhungin ka hre reng ang a, ka thlarau pawhin a theihnghilh ngai lo vang. Tunah khawvel hi lo tawpin kan chendunna van boruak zaupui mai pawh hi arsi te lenna rual loh khawpin lo tui ral ta mah se, mawi nena kan hming hi zawng thil zawng zawng tawp ruala tawp chauh tur a ni ta. Tichuan mawiin chutia kan pahnih atana lungphun hlun tur vana arsi a han chhal ta chu an ngei em em mai a. Mahse, tihel nan leh hmuhsit tawngkamah Chawngmawi leh Hrangchhuana an tihel fahran tak thin avang chuan kan hmelma te ka atang ngeiin kan inphuah hlawhtling ta a ni. Ti hian Vansanga chatuana nunna nei tur leh hmusittute huatna ram piah lamah hian kumkhua a inthen leh ngai tawh loh turin kan leng dun ta a nih hi. Tunah zawng hmelma te an chhilawh phak lohna ramah thihna leh lulakna ten romin rel phak tawh lohna hmunah Chatuan chatuan atana nung reng tawh turin lei khuan a thuneihna ka ata chu min chhak chhuak ta a, mi dawlh leh chakin eng ang pawh inang zau mah se lei thuneih pui phak loh thuneitu kutah chuan lei inchil put a min thlir turin a laka hmaithup duh si lo hian kan leng dun kum khua tawh dawn a ni, a ti a. Hrangchhuana chu a taksa lan danah pawh chak awm tak, fing hmel pu tak leh huaisen awm reng niin ka hmu a. Tlangval pian thiam inkhai thli thlerh thlawrh fuh ke ṭan ṭha tal mai ha ngaihno bei tlem a sam kir deuh hi niin ka hria a. Chutih lai tak chuan Mission veng biakin Puidar khuang chuan zan reh lamah mite thinhrawng chiin thihna hlawhtlin thu a rawn puang fân ruih ta mai a, chu chuan ka ngaihtuahna chu a hnuk kir thut a. Pawna ka va chhuak kha luh leh zai reng rel lovin zan khawthima ka ngaihtuahna chuan vansang mihlun chawngmawi leh hrangchhuana chu a lo han kawm daih mai lo niin ka taksa pawh a lo vawt viau tawh mai a, ka lut a ka mu ta nghal a.